नमस्कार बच्चा सब आइ हम अहाँ सभक लेल लऽ कऽ आयल छी क्लास दसम वर्गक मैथिली चैप्टर एक जकर शीर्षक अछि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा आओर एकर लेखक छथि रामलोचन शरण तऽ अपना लोकनि पिछुलका दू क्लासमे लेखक परिचय आओर पाठक परिचयसँ सम्बन्धित जते भी प्रश्न बनल आ ओकर उत्तर जे भी बनल सभक देखलहुँ आइ अपना लोकनि पाठ एक के जे अभ्यास प्रश्न अछि सभक अध्ययन करब तऽ चलू अपना लोकनि बेसी समय बर्बाद नहि करै छी आओर सीधे आबै छी अपना टॉपिक पर तऽ देखियौ अभ्यास प्रश्न अगर खोलब तऽ एहिमे जे पहिल क्वेश्चन अछि ओ अछि कि मिथिला के के बसौने छलाह नहि तऽ अगर अहाँ लोकनि चैप्टर पढ़ने हैब तऽ ओहिमे छै ई राजश्री की अछि देखियौ राजश्री निमिक पुत्र मिथि ई नगरी ई नगरी मतलब मिथिला नगरी बसौने छलाह जे आगू जाकऽ मिथिला जनपद भऽ सँ प्रसिद्ध भऽ गेल नहि चलू अपना लोकनि देखब अगिला प्रश्न अगिला प्रश्न अछि कि बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला के लंबाई आ चौड़ाई लिखू तो देखियो बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला के लंबाई एहिमे लिखल अछि जकरा मैथिली भाषा में नमती कहल जाइत अछि ओ अछि चौबीस योजन आ अपना लोकनि पिछुलका क्लास में देखलो रहे कि एक योजन बराबर होइत अछि चारि कोष ताहि दुआरे चौबीस योजन बराबर है छियानवे कोष आ चक्राई सोलह योजन अर्थात सोलह चौके होइत अछि चौसठ तहि दुआरे जे छै सोलह योजन अर्थात चौसठ कोष अछि तऽ ई क्वेश्चन की अछि कि बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला के लंबाई मतलब नमती आ चौड़ाई मतलब चक्राई अछि तऽ लंबाई अछि चौबीस योजन अर्थात छियानबे कोष आ चक्राई अछि सोलह योजन अर्थात चौसठ कोष चलू अपना लोकनि आब एहिसँ अगिला प्रश्न के देखबै अपना लोकनि के अगला प्रश्न अछि कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी लिखो नहीं तो देखियो चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में हिमालय दक्षिण में गंगा नदी पूर्व में कोसी आ एवं पश्चिम में गंडकी नदी अछि तऽ एहि प्रकार के क्वेश्चन अपना लोकनि काल्हिओ देखलनी अछि चलू आब अपना लोकनि देखै छी एहिसँ अगिला प्रश्न अगिला प्रश्न की अछि देखियौ कहै छै मिथिलाक सीमाक पश्चिम मे परिवर्तनक कारणक उल्लेख करू ने अपना लोकनि ई प्रश्न के उल्लेख करब सेहो देखियौ कहै छै मिथिला के पश्चिम पश्चिमी सीमा के दू भाग मे बाँटल जा सकैत अछि तऽ जे मिथिला के पश्चिम सीमा अछि ओकरा दू भाग मे बाँटल गेल अछि पहिल भाग मिथिला के उत्तर पश्चिम मे चंपारण जिला अछि नहि तऽ मिथिला के जे उत्तर पश्चिम अछि ओ कोन जिला अछि चंपारण जिला अछि आ कहै छै चंपारण मे भोजपुरी मिश्रित भऽ जेबाक कारणे ओतहि बनारसी पंचांगक विकास भेल आ मिथिलाक संस्कृति लुप्त भऽ गेल ने मतलब जे मिथिला के देशी पंचांग अछि ओकर प्रचलन नहि अछि ओतऽ ओतऽ कोन पंचांग अछि बनारसी पंचांग के विकास भऽ गेल अछि जहि कारणे मिथिला के संस्कृति ओतऽ सँ विलुप्त भऽ गेल अछि आ दूगो दूटा कारण एहि क्वेश्चन में पूछल नहीं अछि तो दोसर कारण अछि कि दोसर भाग मिथिलाक दक्षिण पश्चिम में मुजफ्फरपुर जिला अछि नहीं तो मुजफ्फर से मुजफ्फरपुर से सटल वैशाली में जैन धर्मक अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी उत्पन्न भेल छलाह एही ठाम भगवान बुद्धो प्रचार कार्य कैलनि एहि सँ स्पष्ट अछि जे मिथिला के दक्षिण पश्चिम भाग में बौद्ध आ जैन धर्म प्रबल भऽ रहल छल ई दुनू धर्म हिंदू धर्मक विरुद्ध अवैदिक धर्म छल ने अतः बौद्ध आ जैन सांस्कृतिक कारण एतय से मैथिल सांस्कृतिक उन्मूलन भऽ गेल तऽ पहिल कारण की छल कि चंपारण में जे भोजपुरी भाषा के प्रभाव पड़ल तऽ ओतय जे छै देशी जे पंचांग होइत अछि मिथिला के से पंचांग के प्रयोग नहि कऽ कऽ ओतऽ बनारसी पंचांगक विकास भऽ गेल नहि कोन पंचांगक विकास भऽ गेल बनारसी पंचांगक विकास भऽ गेल आ दोसर कारण की छल तऽ बौद्ध धर्म आ जैन धर्मक प्रभाव मे जे हिंदू धर्मक विरुद्ध अवैधिक धर्म छल तकरे कारण छल देखियौ क्वेश्चन की कहै छै कि मिथिलाक सीमाक पश्चिम में परिवर्तक कारणक उल्लेख करू तऽ तकरे कारण छल कि मिथिला मिथिलाक सीमा के पश्चिम में परिवर्तन मतलब दूगो कारण छल दुनू कारण अपना लोकनि पढ़ि लेलहुँ आब देखब एहिसँ अगिला क्वेश्चन अगिला क्वेश्चन अछि लेखकक अनुसार मिथिलाक सीमा कतऽ धरि मानल जा सकैछ तऽ कहै छै लेखक

की कहै छै देखियौ पूरब में दिनाजपुर धरि पश्चिम में पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर आ हाजीपुर धरि आ उत्तर में हिमालय वन पर्यंत आ दक्षिण में पुरुलिया मयूराक्षी आ चैवासा धरि मानल जाय सकैत अछि नहि चलू अब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि लेखकक अनुसार मिथिलाके पूर्व सीमा कतय धर अछि अखनू पर अखनी पढ़लहुँ ई क्वेश्चन के कहै छै लेखकक अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कोसी पार के पूर्णिया जिला के संपूर्ण भाग आ दिनाज दिनाजपुरक विस्तृत पश्चिम भाग धरि मिथिला के सीमा अछि इहो क्वेश्चन अपना लोकनि देख लेलहुँ आब देखब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न आ अगिला प्रश्न अछि कि गृहशरण साहेबक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कतऽ धरि अछि तऽ देखियौ ग्रेसर साहेबक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा दिनाजपुरक पश्चिमी भाग धरि अछि इहो क्वेश्चन अपना लोकनि देख लेलहुँ आब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब अगिला प्रश्न अछि कहै छै निम्नलिखित मे सँ सही विकल्पक चयन करू नहि ई क्वेश्चन देखियौ कते बेर एहि चैप्टर के माध्यम से अपना लोकनि पढ़ौलनि ई क्वेश्चन कहैत अछि कि कोसी सँ गंडक धरि मिथिला के नमती अछि नमती मतलब लंबाई अछि तऽ लंबाई कते अछि बीस योजन अछि चौबीस योजन अछि पचास योजन अछि कि चालीस योजन अछि एकर भऽ जायत चौबीस योजन आ कोष में देल हेत तऽ कते भऽ जायत छियानवे कोष एकर आंसर भऽ जायत ख चलू आब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखै छी अगिला प्रश्न अछि कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छथि देखियौ जयकांत मिश्र अछि कि राधा कृष्ण चौधरी अछि कि डॉक्टर ग्रेसर्न अछि कि डॉक्टर अब्राहम लिंकन अछि तकर आंसर भऽ जायत बी मतलब उत्तर एकर बी नहि हैत ग भऽ जायत डॉक्टर ग्रियसर्न तऽ चलू आब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखै छी एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि निम्नलिखितमे अ, निम्नलिखितके रिक्त स्थानक पूर्ति करू एहिसँ एहिमे छथि कि मिथिलाक चौड़ाई कोस अछि तऽ अपना लोकनि पिछुलका क्वेश्चनमे पढ़ल मतलब पढ़ने छलहुँ कि मिथिलाक जे चकराई अछि ओ अछि सोलह योजन अर्थात सोलह चौके चौसठ कोस तऽ चूंकि एतय कोस देल अछि तऽ ताहि दुआरे एकर आंसर भऽ जायत चौसठ कोष अछि आ छओ नंबर क्वेश्चन अछि कि मिथिला ही में विदेह एवं दू गणराज छल तऽ एगो गणराज छल लिच्छवी एगो छल विदेह आ एगो कोन छल लिच्छवी गणराज छल तऽ एकर जे उत्तर भऽ जायत ओ की भऽ जायत लिच्छवी तऽ एहि प्रकारे अपना लोकनि इहो प्रश्न देखलहुँ अब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब जे छथि सप्रसंग व्याख्या करू नहि इहो वाला प्रश्न जे छै परीक्षा में दू टा पूछैत अछि जाहिमे सँ एकटा प्रश्नक अपना लोकनि के नहि जवाब एकटा प्रश्नक अपना लोकनि के जवाब परीक्षा में दै छी तऽ क्वेश्चन अछि पहिलुका देखियौ क नंबर कहै छथि कि संसारक सब केओ अपन अपन सांस्कृतिक रक्षा में लीन अछि एहन परिस्थिति में मिथिलहु के चुप रहब उचित नहि ई काज केवल मिथिलही के नहीं थिक वर्तमान सरकारक संस्कृति रक्षा के बन कर रहल अछि आशा अछि कि एहि सुयोग में आनक संग संग मतलब मिथिला के अपन सांस्कृतिक रक्षा करबाक अवसर प्राप्त होइत एवं ओ ओहि काज में सफलता प्राप्त करत नहीं मतलब मैथिल लोकनि के कहल गेल अछि एकर देखियो सप्रसंग व्याख्या सब प्रसंग व्याख्या के अर्थ होइत अछि कि जे अपना लोकनि के पॉइंट देल होय ओकरे अपन शब्द में व्याख्या करू एहिमे जे महत्वपूर्ण अछि तऽ ओ महत्वपूर्ण अछि शीर्षकक नाम और हुनकर जे लेखक छथि हुनकर नाम लिखल महत्वपूर्ण होइत अछि तऽ देखियौ किछु व्याख्या किछु प्रस्तुत गद्यांश रामलोचन शरण द्वारा लिखित आलेख ने मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा से उद्दत अछि मतलब लेल गेल अछि एहि पाती मे लेखक अपन सांस्कृतिक रक्षा के आह्वान करैत छथि जखन की करैत अछि देखियौ कहै छै जखन संसारक सब व्यक्ति अपन अपन सांस्कृतिक रक्षा में लीन छथि एहन स्थिति में हम हमर लोकनिक एकर रक्षा में तन्मयता देवा के चाही यद्यपि सरकार एहि लेल सेहो प्रयासरत अछि हमरो लोकनिक एकरा लेल पाछू नहि हटे के चाही कारण हमर संस्कृति सबसँ पुरान आ सुदृढ़ अछि संगहि संस्कृति समाजक प्रतीक होइत छैक धरोहर होइत छैक चलू तऽ ई प्रश्न अपना लोकनि देखलहुँ अब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्नके देखब एगो आओर अछि सप्रसंग व्याख्या वाला प्रश्न ई प्रश्न की अछि देखू अपना लोग कहै छै प्राचीने काल बंगाली छात्रक संपूर्ण मिथिला से रहल अछि नहि अतएव ओम्हर मिथिला के संस्कृति बहुत आगू धरि बढ़ि गेल अछि एहि प्रकारे मिथिला पश्चिम से जते गमाय देलक अछि नहि मे ओतेक पाइयो लेलक अछि एकर जे छै अपना लोकनि व्याख्या करब तऽ चलू तऽ इहो पंक्ति कोन पाठसँ लेल गेल अछि अहाँ सबके पते हैत नहि कियाकि अपना लोकनि कोन चैप्टर पढ़ि रहल छी इहो पता हैत मतलब कोन पाठ पढ़ि रहल छी मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा तऽ वएह हैत एकर व्याख्या देखियौ कहै छै प्रस्तुत पाँति रामलोचन शरणक आलेख मिथिलाक सांस्कृतिक सीमासँ लेल गेल अछि एहि पाँतिमे लेखक कहय चाहैत छथि जे भाषा क्षेत्र परिवर्तनशील छथि ओहि पर पड़ोसी भाषा के प्रभाव के नहीं रोकल जा सकैत अछि तो अपन संस्कृति आ भाषा जते सुदृढ़ रहत ओ अपन प्रभाव ओतेक आगू लड़ जायत जेना पूरे बंगाल से कतिपय छात्र एवर आ आबि जाइत छलाह जाहि से ओ अपन संग एहिठामक सांस्कृतिक सेहो नेने जाइ छलाह तो मैथिल संस्कृति आ मिथिला भाषा पूर्व दिस बढ़ि गेल अछि ने ए में कुछ-कुछ पॉइंट देखियो की अशुद्ध भ गेल ऐच्छ किया की मैथिली हम इ सब नोट्स अपने से बनौला अ बनौलनि अछि त ए में कुछ-कुछ मैथिली भाषा में ने किया की अपना लोग शुरू से हिंदी भाषा पढ़लो त मैथिली भाषा में कनी दिक्कत भ जाइत ऐच्छ ते द्वारा कुछ-कुछ शब्द ए में अशुद्ध भ गेल ऐच्छ चलू आब अपना लोग के देखे छी। एगारह नंबर प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न अछि ई प्रश्न की अछि देखियौ एकर पहिल क्वेश्चन अछि कि मिथि के छलाह नहि क्वेश्चन कए बेर अपना लोकनि पढ़लहुँ हन कहै छै मिथि रासरी निमिक पुत्र छलाह मतलब मिथि के छलाह तऽ रासरी निमिक के पुत्र छलाह मिथि तकर बाद कहै छै आयने अकबरी के रचयिता के छलाह तऽ देखियौ आयने अकबरी के जे रचयिता छथि ओ अछि अबुल फजल नहि अब एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि मिथिलाक पश्चिममे कोन नदी अछि तऽ देखियौ मिथिलाक पश्चिममे गंडकी नदी अछि मतलब गंडक नदी अछि मिथिला के पश्चिम में कोन नदी अछि तऽ गंडक नदी अछि एक बाद कहे छै कि जैन धर्मक प्रवर्तक के छला तऽ देखियो जैन धर्मक प्रवर्तक ने महावीर स्वामी ने छला एकर छला ऋषभ देव ने ई जे क्वेश्चन अछि ओहिमे स्पेंटिंग अछि हम पहलिए अहाँ लोकनि के बता देलहुँ कि कुछ मिसप्रिंटिंग अछि तऽ एहिमे छै जैन धर्मक प्रवर्तक के छला एकर हथि ऋषभ देव की हथि देखियौ ऋषभ देव कियाकि ई जे महावीर स्वामी छलाह ओ अंतिम तीर्थकर छलाह नहि और जैन धर्मक मतलब प्रवर्तक जे छलाह ओ ऋषभ देव छलाह महावीर स्वामी तऽ अंतिम मतलब प्रवर्तक छलाह तऽ देखियौ एहि प्रकारे अपना लोकनि ई पूरा चैप्टर समाप्त कऽ लेलहुँ चाहे पाठ परिचय होय कि लेखक परिचय होय या फिर अभ्यास प्रश्न और ओकर उत्तर होय या सब प्रसंग व्याख्या होय जे भी होय अपना लोकनि सब प्रकारक क्वेश्चन पढ़ि लेलहुँ आब अपना लोकनि जे दू चैप्टर पढ़ब तऽ अखन नहि पढ़ब एकर क्लास अहाँके दू चारि दिनके बाद मिलत कियाकि हम एहिबेर दसम वर्गक पैटर्न बनेलहुँ हँ कि जते चैप्टर पढ़ै अपना लोकनि पढ़ै छी चाहे ओ मैथ पढ़ै छी या साइंस पढ़ै छी या फेर आर्ट्स पढ़ै छी या फेर मैथिली या फेर नन हिंदी सभक ऑब्जेक्टिव अपना लोकनि जे छै बारी बारीसँ करब तऽ पहिले मैथिलीके एक चैप्टर पढ़ि लेलहुँ कियाकि हमर जे पढ़ाबैके नियम अछि हम की करै छी हफ्तामे एक दिन नहि मैथिली पढ़ाबै छी तऽ हम पिछुलका हफ्तामे ई पूरे चैप्टर अपना क्लासमे अहाँ सबके पढ़ा देलहुँ तऽ अहाँ सबके पते हैत तऽ आब एकर सबके अहाँके उत्तर मिले गेल हैत तऽ अहाँ सब एकरा बढ़िआँसँ नोट्स बना कऽ काल्हि अयबै आओर क्लासमे चेक करेबै हम चेक करब तऽ चलू बेसी की कहौं एहि प्रकारसँ अहाँ लोकनिके ई पूरा जे पाठ अछि समाप्त भेल जय मिथिला जय मैथिली जय बिहार